ברוכים הבאים צו נאך א עפיסאוד פון טיף טיף פאדקעסט, אונזער היינטיגע גאסט איז ר' יצחק דוד גראסמאן, דער באקאנטער רב פון דער שטאט מגדל העמק אין ארץ ישראל, א איד וואס פון כמעט גאנץ כלל ישראל קוקט מען ארויף אויף אים אלס א מורה דרך, א אוהב ישראל, איינער וואס האט אויפגעטון גאר אסאך אין די ענין פון קירוב רחוקים און קירוב קרובים, זייער זייער א טייערע איד. פאר מ'גייט אבער אריין אין די עפיסאוד וויל איך בעטן פון די עולם אז מ'זאל זאגן איין קאפיטל תהלים, לעטס סטאפ פאר וואן סעקאנד, פאר אחינו בני ישראל אין ארץ ישראל און ארום די וועלט וואס יעדער ווייסט אז יעצט מיט די מלחמה אין איראן איז די מצב גאר ערענסט, לאמיר זאגן א קאפיטל תהלים. שילה מעלות את עיני אל הרים העיינו ועזרי עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ אל יתן למטה רגליך אל ינום שמריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל אדוני שמריך אדוני צילך על יד ימינך יומם השמש לא יככה ורוח בלילה אדוני ישמור חלקו ר' ישמר את נפשך אדוני ישמור צאתך ואיכה מעתה ועד עולם. יעצט לאמיר אינדזשויען די עפיסאוד מיט ר' יצחק דוד גראסמאן. כ'וואלט געוואלט פרעגן, איך בין דא געווען ממש אפאר מינוט צוריק בין איך אנגעקומען דא אין מגדל העמק, און זעט נישט אויס ווי א שטאט פון חרדים, ווי אזוי איז א איד ווי הרב גראסמאן אנגעקומען דא? איך בין שוין עטליכע דורות אין ירושלים, מיין טאטע איז געווען דער גאון הידוע רבי ישראל גראסמאן זכר צדיק לברכה פון די עדה החרדית בעלזן און בתי ווארשע, איז געווען דער ראש ישיבה אין פינסק קארלין און עטליכע ישיבות, א גאון גרעסטע, די גאונים זענען געקומען צו צום שטוב, אפילו דער סטייפלער, ר' חיים, ר' עובדיה,

מצרים, איראק, סוריע, לבנון, און ירדן. דער פחד איז געווען מורא'דיג, ווייל די מדינה האט נאכנישט געהאט דעם כח די און גען זיך שלאגן מיט פינף מדינות, ווער ס'האט געהאט א פאספארט איז אנטלאפן פון לאנד, און מ'האט געמיינט אז ס'האט זיך גענדיגט, און דער אייבישטער האט געמאכט א נס, אז אין זעקס טעג וואלט מען מצליח געווען אויף אלע פינף מדינות, מ'איז צוגעקומען כמעט צו קאיל, כמעט צו דמשק, רוסלאנד, סוריע, לבנון, איראק, נישט נאר דאס, ס'איז געגאנגען אזוי שטארק און אזוי שנעל אז מען מחליט געווען דאס איז די הזדמנות צוריקצונעמען די אלטע שטאט פון ירושלים, מען דארף דאך וויסן אז פון ניינטין פארטי עיט האבן די ירדן צוגענומען פון אונז די אלטע שטאט, מ'האט נישט געקענט גיין צו די אלטע שטאט נישט אין כותל, קבר רחל, האבן זיי געזאגט איצטער אז ס'גייט צו פוס ווי מ'זאגט לאמיר אריינפארן דארטן אויכעט, און ס'געגאנגען. איך בין געבוירן אין א שטוב וואס די גאנצע צייט האט מען גערעדט וועגן כותל. אלס ווען מיר פלעגען יום טוב, יעדער יום טוב ס'איז געקומען מיט א מאן סך, מיר פלעגען שביעות צום כוישל און פסח צום כוישל און סוכות צום כוישל, און דער גאנצע חיות איז געווען פונעם כוישל, און איצטער קען מען נישט גיין צוואַנציק יאר, אבער איצט אז געקומען דער זמן אז מ'האט געעפענט די וועג צו גיין צום כוישל. די ארמעי האט מודיע געווען אז שביעות צען אזייגער אינדערפרי קען מען אריינגיין און זען דעם ערשטן מאל דעם כותל המערבי. מען עפענט אויף שער יפו, דער יפו געיט, דארטן זענען געשטאנען איבער הונדערט טויזנט אידן געווארט אריינצוגיין, איך בין געווען צווישן די הונדערט טויזנט אידן. דעם יאר האב איך חתונה געהאט, דעם יאר פון די. מען עפנט טיף דעם טויער און אלע לויפן, מען ווייסט נישט ווי דער קויסל איז, מען לויפט, איינער זאגט זיך רעכטס לינקס וואו, מען איז געלאפן, איך קום אן צום קויסל, איך קען נישט ארויסגעבן דאס די מאמענט וואס איז געווען די התרגשות, נאר ווען משיח העט קומען וועט ער זיין נאכאמאל. כן עס איז זייער שווער עס איז א א רוחנית'דיגע הרגשה וואס קענסט עס נישט מסביר זיין. איך שטיי ביים כותל און איך וויין און איך דאנק דעם אייבערשטן און אלע שטייען דארטן און אלע זענען, צען טעג צוריק איך בין געווען פארלוירן און איצטער שטייט מען ביים כותל, היינו כחולמים. איז מיר אריינגעגאנגען אין קאפ וואס קען איך געבן א דאנק דעם אייבערשטן פאר אזא נס? פון זעכצן אן ווען איך בין אלט געווען זעכצן יאר אן האב איך געהאט א ספעשל פילינג פאר די ספרדישע קינדער, ס'דא ווען מען גייט אין מאה שערים, פון מאה שערים צו די אלט שטאט איז דא אזא שטעטל וואס הייסט מוסררה, ס'געווען איינע פון די שווערסטע שטעטלעך פון די מאראקאנער, פון דארטן איז ארויסגעקומען די פאנטערן, די בלעק פאנדערס, ס'איז געווען אמאל אין ארץ ישראל א פאדי, ס'איז געהערט אן די בלעקס פאנדערס, ס'איז אלץ פון דעם פון דעם שטעטל, זיי האבן געהאט א כח אין די, זיי האבן געהאט צוואנ אה, פיר מענטשן האבן זיי געהאט אין די, אין די, אין די, אין די כנסת. טשארלי ביטאן ער איז דער דער הויפט פון דעם, דער גאנצער זאך דער מאוומענט איז געווען מיר מיט די מיט די ספרדים טוט מען גארנישט, מיר זענען מקופח, וואס הייסט מקופח? מ מ מ מ מ מען פירט זיך נישט אונז צו, דאס האט געכאפט די חברה און זיי האבן גע איינמאל האבן זיי דאס געהאט אין כנסת, דער פלאץ איז געווען א א פלאץ וואס איז געווען אידן וואס די עלטערן, די טאטעס, די מאמעס, די זיידעס, קומען פון מאראקא, זיי האבן געהאט שבת, און זיי האבן געוואוסט פון אידישקייט, און זיי האבן געוואוסט צו דאווענען, און די קינדער זענען געווארן פארלוירן. איז זינט איך בין אלט געווען זעכצן יאר, האב איך געהאט אזא משיכה גיין דארטן, רעדן מיט די קינדער, איינלאדענען זיי צו מיר אויף שבת, איך האב געהאט א פילינג. דארט אין מוסררה? אין מוסררה. אקעי. איז בשעת איך בין געשטאנען ביי אן כותל, איך בין נשׂרר געװאָרן, װאָס קען איך געבן אַ דאַנק דעם אײבערשטן? זאָג איך, איך װעל אָפּלאָזן ירושלים און איך װעל זוכן אַ פּלאַץ, װאָס איך קען דאָרט נפֿטרן. אָבער װאָס אײן יאָר? װאָלונטיר אײן יאָר צו מוסר נפֿש זײַן פֿאַר עם ישראל, און דאָס איז מײַן טענקפֿול װאָס איך קען געבן פֿאַר קדוש-ברוך-הוא. אַזױ איז מיר אײַנגעקומען. איך האב זוכה געווען צו זיין זייער נאנט אין א חסיד פון דעם הייליגן רעבן דער לעלובער רבי ר' משה מרדכי זכותו יגן עלינו, און מען טוט דאך נישט אן דעם רעבן גארנישט, איך דארף מארגן פון שביעי פון שביעות בין איך אריין צום רעבן און זאג רעבע נעכטן בין איך געווען ביים כותל איך האב געהאט א יסורות עפעס צו טון איך וויל דאנקען דעם אייבערשטן פאר די ניסים, האב איך געפרעגט, איך וואלט פרעגן דעם רעבען צו ס'איז א גוטע איידיע איך זאל עס טון, איך זאל זוכן א פלאץ א יאר צייט צו גיין דארטן, זאגט ער מיר צוויי ווערטער, ער פלעגט מיר רופן איטשע דוד, מיין נאמען איז יצחק דוד, איטשע דוד, אפשר האסטו אראפגעגעבן א קוק טון זען וואס דו קענסט עפעס איפטון אין מגדל העמק, איך האב נישט געהערט פון מגדל העמק אין מיין לעבן, איך האב נישט געוואוסט צו ס'איז אין דרום, אין צפון, דאס איז געווען די ווערטער. איך גיי ארויס פון רבינ'ס צימער, כ'הייב אן פרעגן, מגדל העמק? מגדל העמק? פושעים? די ערגסטע פלאץ אין ארץ ישראל, אזוי ווי ס'איז געווען אמאל הארלעם אין ניו יארק, הארלעם הייסט עס, אזוי דאס איז, מ'האט אנגעהויבן פארשן וואס טוט זיך דארטן, ס'איז אלץ נייע עולים ווען קומען פון דרייסיג מדינות, נישטא קיין ארבעט, נישטא קיין דאס, אבער דער רבי האט געזאגט, פרעגט מען נישט אין קשיות. מיין מזל איז אז מיין רעבעצן איז געווען גרייט צו גיין. על כל פנים, בין איך אראפגעקומען דא אין שטאט, איך קום אן, איך קום דאך פון מאה שערים, יעדער צווייטער בנין איז א ישיבה, א כולל, תלמוד תורה, מקווה'ס, אלץ. איך קום אראפ פון באס, איך גיי אראפ, איך זע א אידן דא, זאג איך אים, זאג מיר, ווי איז די ישיבה דא? וואס? וואס מיינטסטו אין עברית? מה זה ישיבה? נישטא קיין ישיבה. כולל? נישטא קיין כולל. איז ווי קומען צוזאמען די יוגנט? ווי קומען זיי? נישטא ווער זאגט ער אין דיסקאטעק. דיסקא. אין דיסקא. אין ענגליש וואלט מען געזאגט א קלאב. אין ענגליש א קלאב. אין קלאב. אין קלאב וואס די חברה די קומען. איך האב פאר מיין נאמען אין מיין לעבן נישט געהערט אזא ווארט ווי סקרול קלאב, איך קום פון מאה שערים, נישט געהערט אזעלכע זאכן, סאו איך ווי ווי דא כ'האב געמיינט ס'איז אזא סארט ישיבה, ס'איז אזא סארט מוסד, איך ווייס וואס, וואס מ'קומט זיך דארט לערנען. קום איך דארטן אריין, איך קום אריין, כאפ א ציטער, אה, מען טאנצט און מען איז דארטן רעד און בלוי און געל, און ס'טוט זיך מיידלעך מיט אינגלעך און און און און איך קום אריין אזוי מיט בארד און פאות, מיט מיין אזוי ווי איך קוק אויס, זיי קוקן אן, נישט קענען גלייבן, וואס טוט ער דא? ווי אלט זענט איר געווען? לאמיר זאגן צוויי און צוואַנציק יאר. אקעי. פרעגן זיי מיר, וואס זוכסטו דא? זיי האבן מיר גערופן גיי רוף ביי זיי א איד אז איז גלייך דא אויף א רב, מה רב מחפש? זיי האבן געמיינט אפשר איז איינער געשטארבן, איך זוך א מנין אויף קדיש, איך ווייס וואס. זאג איך, איך דארף גארנישט, איך וויל קומען לעבן מיט אייך, איך וויל דא קומען וואוינען. וואס? משוגע? די קומסט פון ירושלים מיינט זיי גאנצע חלום איינוואנער מען זאל זיין אין ירושלים גיין וואוינען די זאג יא איר זענט מיינע ברידער איר זענט מיינע שוועסטער איך האב מאכט געווען איך קען דא וואוינען און פון די ערשטע מינוט איז געווארן אזוי ווי א מאגנעט צווישן מיר מיט די חברה א מאגנעט א הארציגע ס'אלץ כח פונעם רעבן. איך האב אנגעהויבן גיין יעדן נאכט דארטן, איך האב געהאט מיין צימער, א עקסטערע צימער דארטן. נעבן די דיסקא? אין די דיסקא. אין די דיסקא. אין די דיסקא. די בעלי בתים האבן דיך געגעבן א פלאץ? יא, וואס זיי גראסטו דיך ארץ? ס'איז דא א, מען האט געמאכט אויף מיר א, די טעלעוויזשן אין ארץ ישראל האט געמאכט א מאווי אויף מיר אין ניינטין סעווענטי. אקעי. איז אין די מאווי ווייזט מען דעם העדליין פון די מאווי איז געוועזן דיסקאו ראביי דאס איז געווען מיין נאמען אבער די זעסט עס דארטן ווי אזוי די חברה עס איז נישט צו גלייבן זיי קוקן אויס געפערליך עימיצער האט מיר געברענגט א צייטונג פון ניינטין סעווענטי פון א זייער א פרייער צייטונג אווי די רגע איז זעה האט ער געברענגט דא און זעה זעה. דאס איז געווען דאס איינע פון די פרייסטע צייטונגען, זעסט דא א רב של החברה, דאס בין איך, און אזוי האט אויסגעקוקט די חברה. זעהן אויס ווילד. ווילדע חברה. יא. לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די ערשטע ספאנסער פון די עפיסאוד לולעכעס. וויבאלד ס'איז יעצט דא א מצב אין ארץ ישראל וואס די עירספעיס איז פארמאכט און מענטשן קענען נישט ארויספארן, האט לולעכעס צוגעשטעלט א ספעשל אפשן מיט א טשארטער פלייט וואס פארט ארויס פון מצרים קיין ניו יארק, און לולעכעס איז כסדר ביזי מיט טרעפן קריעטיוו סעלושענס ווען ס'איז דא א פראבלעם אין טרעוול. אויב ביסטו נאכנישט א לולעכעס קאסטומער איטס טיים טו קאל דעם טודעי, געט אין טאטש וויט לולעכעס ווייל לולעכעס קומט ארויף מיט קריעטיוו סעלושענס אלל דע טיים, אויב זוכסטו צו גיין אויף א ביזנעס טריפ, אדער אויף א פעמילי טריפ, אדער אויף א וועקעישן, אדער אויף א טריפ מיט דיין גאנצע חסידות, ללכת קען טעיק קעיר אוו איט אלל וויט וואן פאון קאל, פלייטס, האטעלס, קאר רענטעלס, באסעס, טרענספארטעישן, עסן, טור גיידס, אייטינערערי פלענינג, וויזאס, אלעס ללכת האס גאט יו קאווערד, קאל ללכת טודעי די פאון נומבער איז, סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, דעטס סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, מען קען אויך. גיין צו ללכת דאט קאם, דעטס על איי על אי סי עיטש אי טי דאט קאם, נאכאמאל די פאון נומבער איז סעווען וואן עיט טו וואן פייוו וואן פייוו סיקס סיקס, שקויעך ללכת. לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאד מפואר, ס'קומט יעצט יום טוב פסח, און מענטשן זוכן שיינע סעטס פאר זייערע פסח סדר, פסח סעטס, מחזורים, מצה טאשן, און כל מיני נייע אינווענשאנס מיט וואס מפואר קומט כסדר ארויף פאר אלע ימים טובים האבן זיי יוניק אייטעמס וואס זיי מאכן און מעניופעקטשורן און פארקויפן אין זייער פיר געשעפטן. ס'איז דא איין סטאר אין בארא פארק, איינס אין וויליאמסבורג, איינס אין לעיקוואד, איינס אין מאנסי, אוודאי קען מען גיין צו די וועבסייט mefoyerjudaica דאט קאם. זיי האבן דעליווערי אלל אווער די טריי סטעיט עריע און זיי שיפן איבעראל אפילו צו טעקסאס,

דא שטייט הרב גראסמאן איז געקומען און ער איז געקומען ער קומט נישט זוכן כבוד און און א עמדה א פרנסה ער איז געקומען טוהן מיט די יוגנט וואס ליידט שוין יארן וואס קיינער קוקט נישט אויף זיי. זייער שיין. דיין רבי ר' משה מאטכע. רגע, אז אזוי האט זיך אנגעהויבן. און איך בין זיין געווארן זייער נאנט מיט מיר. נו, זיי האבן געהאט א מענטשן צו רעדן. און אזוי לאט לאט האב איך זיי, האב איך מיר געווארן נאנט, האב איך זיי אנגעהויבן איינלאדענען ביי מיר, פרייטאג צונאכטס, שבת, מאכן מסיבות, מוצאי שבת, און אזוי בין איך געווארן זייער נאנט מיט זיי. און אן אמת'ער פון זיי זאגט מיר, מיין ברודער איז אין דזשעיל, ער וויל א ברכה, זאג איך אים, דיין ברודער איז מיין ברודער. אז דו גייסט אים זוכן באזוכן אין דזשעיל, איך גיי מיט דיר. ווען גייסטו? האט ער מיר געזאגט ווען מען גייט. איך קום אן אין דזשעיל, א הארט דזשעיל, ס'רופט זיך שאטא פריזן. גיי אריין אין פריזן, און איך זע דארטן פיר הונדערט יוגנט פון ארץ ישראל, אידן, משה, יעקב, יצחק. כ'בין אמאל געווען, דער ליובאוויטשער רבי האט מיר געשיקט אמאל א מורא'דיגע מעשה אין אמעריקע אין סינסינג, ס'איז דא אפט ניו יארק איז דא א גרויסע א דזשעיל, וואס זייער א שטארקע דזשעיל, כ'מיין אז מ'רופט עס סינסינג, אויב איך האב נישט קיין טעות, סתם אינטערעסאנט, די ליובאוויטשער רבי די העכסטע צייט ביי אים איז געווען ווען ער פלעגט זיין אין אוהל ביי דעם פריערדיגן רב, דעמאלסט האט ער געפאסט, ער איז געשטאנען אן שיך, ער האט קיינמאל נישט גערעדט, איינמאל בין איך אין ניו יארק קריג איך א טעלעפאן פון ר' בנימין קליין זכרונו לברכה מזכיר פונעם רמ א, ער איז געווען אינגאנצן דערציטערט, די רבי רופט אים אינמיטן אוהל און זאגט אים, הרב גראסמאן פון מגדל העמק איז אין ניו יארק, בעט אים א טובה אין מיין נאמען ער זאל גיין באזוכן א מענטשן מיט געזאגט דעם נאמען אין סינסיג. איך האב אנגעהויבן גלייך איר בארבעט מיט משה שערער ער איז געווען א גרויסע השפעה ער האט מיר געהאלפן און איך קום אן דארטן אבער בשעת כ'בין געגאנגען האב איך געטראכט ווער קען זיין דער מענטש אפשר איז ער א ליבאוויטשער אפשר גיט ער געלט פאר חבד איך ווייס וואס איך קום אריין א דאקטער פון פלעטבוש. א באס זיצט ער האט געגעבן א עקשן א זריקה ווי זאגט מען א. וועקסין? א? וועקסין? אזא וועקסין אזא סארט וועקסין און יענער איז געשטארבן פון דעם. אקעי. איין שפריץ. יא. ער האט געמאכט איין שפריץ און ער איז געשטארבן. אויף דעם זיצט ער און איז קראנק כמעט צען יאר. וואו. איך קום אריין צו אים אין צימער און זאג דער ליובאוויטשער רבי האט מיר געשיקט צו אים. נישט קיין פרומער בכלל. זאג אים צו וויינען. זאגט ער מיר שוין עטליכע טעג וואס ער טראכט זיך צו נעמען דעם לעבן, און האט גערעדט צום אייבערשטן, רבונו של עולם, אויב דו ווילסט איך זאל זיך נישט נעמען דעם לעבן, גיב מיר א סימן אז דו ווייסט אז איך בין דא. דער ליובאוויטשער רבי זענען געגאנגען און שיקט מיר, פארוואס דערמאן איך אונז? ווען אריינגעקומען אין סין סינג האב איך געזען די אלע שווארצע דאס פאסט זיך צו א דזשעי אבער קומסט אריין דא אין ארץ ישראל אידישע קינדער משה יעקב יצחק דער זיידע דער עלטער זיידע פון מאראקא פון טוניס פון תימן און אויך פון אשכנזים און מור ספרדישע מיין הארץ האט מיר געגעבן א ציטער. בין איך געגאנגען צו דעם עד פון דעם פריזאן, איך האב אים געזאגט איך וויל קומען צוויי מאל א וואך דא לערנען מיט די מיני פריזנערס, איך בעט נישט קיין געלט, וואלאנטיר מיין סעלף, זאגט ער קום, בין איך געקומען צוויי מאל א וואך, איך האב אנגעהויבן לערנען מיט זיי פרקי אבות, פרקי אבות איז געשמאק, גערענקען, זיי פארציילן א מעשה,

זיי האבן געזען אז די פריזנערס וואס לערנען הייבן אן זיך באהעיוון אסאך נארמאלער, ווייל אין פריזנס איז אויך דא דראגס און קריים, אלץ איז דא דארטן, און זיי זען אז די חברה הייבן אן זיך צו פירן בעסער, צוביסלעך זענען זיי געווארן נאנטער פון שבת, האט מען עס געגעבן ווער ס'וויל אפהיטן שבת א עקסטערן אין דזשעיל, א עקסטערן ווי מ'זאגט פלאר וואס מ'היט אפ שבת. ביי דע וועי, איך זיץ איצט אדא מיט אייך, ס'איז א מעשה פון עטליכע און פופציג יאר וואס כ'האב אנגעהויבן, די מינוט איך זיץ מיט אייך האבן מיר אין אלע דזשעילס אין ארץ ישראל איבער טויזנט פריזנערס פארט לערנען תורה אין דעם פראגראם. ס'איז נישטא קיין פריזן וואס איז נישטא קיין מדרש א, מ'געט אריין יעדן טאג אינגעלייט און מ'לערנט, ס'איז דא בעלי תשובה, א סה מהפכה. על כל פנים האב איך אנגעהויבן ארבעטן אין דזשעיל. פיר יאר האב איך אזוי געארבעט אין די ג ד אין דזשעי ד, וואס האב איך געטוהן דא? כ'האב גענומען נאכמיטאג די קינדער, און ערשט האט מען געברענגט א כולל מיט זעקס אינגעלייט, אנגעהויבן מיט זעקס אינגעלייט, ס'איז געווען א א א מאוומענט פון די אמעריקאנער פעילים, זיי האבן מיר געהאלפן וועגן געלט זאכן. און כ'האב אנגעהויבן דא, און יעדן נאכמיטאג, יעדער אינגערמאן האט געהאט אן אנדער פלאץ, אן אנדער רחוב, אן אנדער גאס, וואס קינדער קומען צוזאמען לערנען, אין א שולע, אין שול, ס'איז געווען א צייט וואס מ'האבן געהאט אפשר פֿיר הונדערט קינדער. כ'האב עס א נאמען געגעבן מגדל אור. מגדל איז א לייט א ווי מ'זאגט א מגדל איז אין ענגליש א טאוער א טאוער פון לייט ווייל דא איז א עמק עמק איז חושך מגדל הוא עמק אבער אויפן עמק מאכן א טאוער איז דא האב איך געארבעט אזוי און אין תפיסה זייענדיג אין תפיסה נישט איינמאל איך רעד צו די פריזנערס. און זיצט א מענטש קעגן מיר, ער קוקט מיר אויס א נארמאלער, א קלוגער, און דו טראכסט צו זיך, ווי קען זיין אז דער מענטש האט געטון אזעלכע זאכן? אבער דו הייסט אן צו הערן פון אים ווי איז ער געוואקסן, וואס א שטובער קינד, צעבראכן, צעהאקט, מען קען נישט ארויסגעבן, אזוי ווייט כ'האב געמאכט א חנוכה פארטי אין דזשעיל, און ווען כ'האב אפגעלאזט דעם דזשעיל און ארויסגעגאנגען, ספאנטאני האב איך געגעבן א קיש איינע פון די פריזנערס. כ'האב נישט געדענקט אפילו. אפאר טעג נאכדעם שרייבט ער מיר א לעדער, דער, פריזנערס, ראביי, אין עברית, זאלסט וויסן איך זיץ איצטערט ביי מיר אין סעל, אין דזשעיל, און איך בעי, איך וויין, איך קריי. דו האסט מיר געגעבן א קיש, איך וויל זאלסט וויסן עס איז דעם ערשטן מאל אין מיין לעבן וואס כ'בין געקראגן א קיש פון עימיצן. האב איך געזאגט צו זיך, דאס איז דער פראבלעם, דאס איז דער פראבלעם, די חברה וואס זיצן אין דזשעיל וואס זענען זיך פארדרייט מיט קריים מיט דראגס, זיי האבן נישט געהאט קיין לאוו, זיי האבן נישט געהאט איינער צו זאל רעדן צו זיי, דאס דארף איך טוהן, איך דארף נעמען די סארטן קינדער, נישט ווארטן ביז ער גייט אריין אין קריים אין דראגס און דעמאלס אים גיין מאכן א בעל תשובה, נעמען ווען ער איז נאך א קליין קינד, און מיט די איידיע האבן מיר אנגעהויבן צו בויען מגדל אור, דעם מוסד, מען האט אנגעהויבן מיט אַכצן קינדער, אַכצן קינדער, אין נײַנצן סעווענטי טרי, און ברוך השם איז שוין דורכגעגאנגען ביז איצטער געווען איבער פֿינף און צוואַנציק טויזנט תלמידים. וואו. פֿינף און צוואַנציק טויזנט, היינט ארבעטן ביי אונז אין די מוסדות נײַן הונדערט מענטשן, אַכציק פראצענט פון זיי זענען געוואקסן אין מגדלון. ס'איז אויכט א היסטאריע ווי האב איך געהאט געלט, ס'איז א מוסר השכל אידן זאלן לערנען, ס'איז א מצוה זאל לערנען. ס'איז געווען א איד אין מאנסי האט ער געהייסן ר' יעקב ראזענבוים, דזשעק ראזענבוים, זיין ווייב האט געהייסן בעל ראזענבוים, זיי זענען געקומען דא אין ארץ ישראל, זי איז געווען א דאקטער אויף ארכעלאגיע, ארכעלאגיע, ווייסט וואס, און דא אין געגענט אין צפון איז דא אסאך ארכעלאגיע פון צייט פון די משנה, האבן זיי א גאנצן טאג א הייסן טאג געווען דא, און פארנאכטס איז ער געווען הונגעריג, ברענגען זיי עמיצן ווי קען מען עסן כשר? זאגט ער זיי עס דא הרב גראסמאן דארט אין מגדל עמק, קומען זיי ער ווייסט ער גייט צו א רב, ער עפענט אויף די טיר ער זעט א ביי מיר אין שטוב א באר א דיסקא א ווי רופט מען דאס א קלאב, א קלאב, חברה מיט לאהור מיט מיט האבן די טאטוס און די מעיל ער האט געכאפט א ציטער. זאג איך אים רבי יעקב זעסט די מיידל פארקויפט זיך פאר געלט אין עצרת ביי די אראבער ווייל זי האט נישט קיין געלט, די זעסט דער דער, ווען איך האב א אפשרות א מעגליכקייט און איך וואלט געקענט איך וויל בויען א שטוב פאר די סארטן קינדער א שטוב זאל זיין אזוי קען מען זיי ראטעווען אבער איך האב נישט קיין געלט. האסט געוויסט אז ער איז א בעל פרנסה? יא. האט מיר אויסגעקוקט א מארקאנע האן. אקעי. ס'איז א ירושלימ'ער איד, יעדער האט מארקאנע האן. יעדער מ. אזוי בין איך מחונך געווארן אין מאה שערים. יא. יעדער מארק א מארקאנע האן. אנע איד. אקעי. זאגט ער מיר, וואס קען מען טון? זאג איך אים, ווען איך האב עימיצן זאל מיר העלפן, וואלט איך האב איך א איידיע, איך וויל בויען א שטוב. זאגט ער, איך שיק דיר א טיקעט, קום אין אמעריקע, כ'וועל אפלאזן מיין ארבייט אז גייט דעמאלסט א פאבריק פון סוועדערס, און איך וועל גיין מיט דיר פון שטוב צו שטוב צו מיינע חברים כדי העלפן. דאס איז געווען אין ניינטין סעווענטי טו, כ'בין געפארן אין אמעריקע, ער האט מקיים געווען, מ'האט מיר געשאפט דעמאלסט פערציג טויזנט דאלער, כ'בין געקומען צוריק, דודי, דא האט געקאסט א ווילא דעמאלסט פֿינף טויזנט דאלער, היינט? און כ'האב אנגעהויבן מיט אַכצן תלמידים, דא האב איך די בילד פון די אַכצן תלמידים, דא, די, אזוי האב איך אנגעהויבן, דאס איז די אַכצן, די ערשטע אַכצן תלמידים. איז ער א תלמוד תורה? אזוי א תלמוד תורה, דער איצטער, ער זיצט אויף ביי אונז דער ראש הכולל, הרב הגאון רבי יוסף גיגי, א דיין, יעדער איינער פון זיי איז היינט א דבר מיוחד, מיט די אכצן האבן מיר אנגעהויבן און פון דעם איז געווארן איבער פֿינף און צוואַנציק טויזנט ביז איצטערט, אזוי מין היינט אין די ארבעט און נאך, דערווייל אין נאך א דיסקאטעק אין חיפה האבן מיר געבעטן, זיי האבן געהערט דארטן אז איך טוה נאך א דזשעי, קום דא קום דארט, ווייל עס איז נישט געווען אסאך מענטשן אזוי ווי איך וואס האבן א ש וואס האבן א בכלל א מענטשן אזוי ווי איך האבן דאך מורא צו קוקן אויף זיי. אבער דער אייבערשטער האט מיר געגעבן א כח און איך גלייב ס'איז אלץ פון די ברכה פון דעם הייליגן רעבן וואס ער האט מיר געהייסן דאס טון. און ס'איז נישט אזוי גרינג, מ'איז דורכגעגאנגען נישט שווערע פרשות דא, נישט איצטער צו רעדן ס'איז דאך די וועלט ארץ ישראל דאך פאליטיק, דא האט געגעהערט צו די לינקע, זיי האבן מורא געהאט אז איך קום דא מאכן פאר די אגידה, אבער ביז אלעס טוט זיך גיין ברוך השם, זעט דאך וואס מ'האט געבויט דא, און געזען וואס ס'טוט זיך דא, א שטאט, א שטאט פון קינדער, א שטאט, מיידלעך, אינגלעך, פון ווי מ'זאגט דריי חדשים ביזן כולל, און ברוך השם מ'האט געראטעוועט און מ'ראטעוועט, דאס איז אונזער ארבעט טאג און נאכט. אויב וואלט אזא מעשה היינט געשען, וואלטן געווען אסאך מענטשן וואס וואלטן גע'טענה'ט אז ווי אזוי קען א חסידיש יונגערמאן גיין צו אזא פלאץ, ער האט נישט קיין מורא מ'גייט משפיע זיין אויף אים. איין רבי האט געוואוסט וואס דאס איז מגדל העמק? וואס די פלאץ איז געווען? איך ווייס נישט אויב די רבי האט געוואוסט פונקט וואס הייסט א דיסקאטעק, איך גלייב נישט, ער איז געווען א הייליגע מענטש, ער איז געווען, אבער ער האט געוואוסט אז ס'איז שווערע חברה, ער האט געקוקט אויף דעם אנדערש, אבער ער האט געוואוסט, ווי האט ער מיר געזאגט אמאל, די הלכה איז ביי מליחת הבשר אז אויב די לייגסט אריין לאמער זאגן ס'דא האסט האסט געמאכט מליחה אויף דעם לייגסטו אוועק א שטיקל פלייש נאך נישט קיין מליחה איז כל זמן די ס'ארבעט די אינטן די זאלץ ארויסצונעמען קען עס נישט אריינעמען איידער די תורה למפלט לא יבולע. נאר ביי דיר זאל אזוי זאלסטו זיין, די גאנצע זאך זאל זיך זיין אנגעשטרענגט, און דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן, דער רבי האט מיר געגעבן גרויסע כוחות, איך האב נישט משנה געווען קיין שום, נישט אין מיין לבוש, און נישט ווען מענטשן האבן געקוקט אויף מיר, און נאך אזא פלא'דיגע זאך, נאך צוויי יאר וואס איך האב געארבעט דא,

דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן צו ווערן סייעתא דשמיא, און דער רבי שפעטער האט מיר שטארק מאריך געווען, ווייל איך פלעג איבערברענגען די בעלי תשובה, ער פלעגט וויינען, און ממש די לעצטע ווערטער וואס איך האב געהערט פון אים, איך בין געווען די וואך וואס ער איז נסתלק געווארן, איז געווען א חתונה פון איינעם פון בעלי תשובה וואס איז געזעצן צוועלף יאר אין דזשעיל, ער איז געווארן א תלמיד חכם, און די חתונה איז געווען אין בני ברק. בין איך געפארן צו די חתונה, איינס אזייגער ביינאכט, גענדיגט די חתונה, איידער איך פאר צוריק קיין מגדל העמק, בין איך אריינגעפארן צום ר', מען האט געוואוינט אין שיכון ה', דארט אין בני ברק, נאר געבן א קוק, איך קום אן, זאגט מיר דער גבאי ר' מרדכי געלבשטיין, איינס אזייגער קומסטו צום ר'? זאג איך חס ושלום, איך וויל נישט אריינגיין צום ר', איך וויל נאר פרעגן א פרעג, אזוי ווי איך וויל אוועקגיין, דער ר' עפענט צימער גיט א געשריי, מרדכי ווער איז דארטן? טייטש איז דא גוט אויף מיר, גראסמאן. ער וויל נישט רעדן מיטן רב, זאגט דער רבי ער וויל נישט רעדן מיט מיר איך וויל רעדן מיט אים ער זאל אריינגיין. ער מאכט מיר מיט די הענט, אפאר טעג איז ער נסתלק געווארן, און ער פרעגט מיר וואס שערט זיך? זאג איך אים איך קום איצטער פון א פון א חתונה פון א בעל תשובה, צוועלף יאר אין תפיסה, טראג אים צו וויינען, און ער פרעגט מיר די וועלט ווייסט עס אפצושאצן? כ'האב אים נישט געענטפערט. צוויי מינוט שפרעגט ער פרעגט ער מיר וואס הערט זיך? זאגן די קינדער אין מגדל העמק זענען מתפלל די רבי זאל האבן א רפואה שלימה. האט ער אנגעהויבן צו וויינען ער האט געזאגט די ווערטער, זיי מעגן מתפלל זיין פאר מיר, כ'האב אסאך כוחות אריינגעלייגט אויף זיי. ביי רבי יהודה שטייט אדנן עד בנציבין אין מצדות ר' פריסא בירושלים, איך בין דא און מיין קאפ איז אין מגדל העמק, דאס איז געווען די לעצטע ווערטער פון דער הייליגער רבי. לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאוד, וועבער טורס. ס'קומט באלד פסח און מען גייט בעזרת השם פארן קיין אוסטריא, קיין עסטרייך, צו די ביוטיפול אלפס מאונטענס, ווי דארט איז שיין און ס'גייט זיין שניי אין די בערג, מען גייט קענען גיין מאכן סקיאינג און ווינטער ספארטס, אבער אין די האטעל איז שיין ווארעם מיט גוטע געשמאקע כשר לפסח עסן צוגעשטעלט דורך וועבער טאורס און אוודאי די בעסטע השגחות, מען גייט האבן אן אמעזינג טיים ס'גייט זיין שיין און רואיג און רילעקסד בעזרת השם יתברך, און דער וואס וויל מיטקומען קען נאכאלס זיך אריינשרייבן ס'נאך דא אפאר

פאר דער וואס וויל רופן מיט א נארמאלען פאון נאמבער קען מען רופן אייט פאר פייוו פייוו אייט סעווען וואן סיקס אייט סעווען דעטס אייט פאר פייוו פייוו אייט סעווען וואן סיקס אייט סעווען שקויעך וועבער טארס. לאמיר באדאנקען די פערדע ספאנסער פון די עפיסאוד, דזשויראיד אוטו ליסינג. וויבאלד ס'קומט פסח, איז דא א זאך וואס יעדעס יאר האב איך נישט ליב צו טון, צו רייניגען מיין קאר, טו קלין מיי קאר, איי דאנט לייק דואינג איט. ס'דא אזוי סאך קוקיס און דזשוס באקסעס און כל מיני נאש און שטותים וואס ברוך השם די קינדער האבן געלייגט ארום די קאר דורכאויס די יאר, ס'איז א גרויסע מעס, און ס'קומט צייט צו קלינען, האב איך געטראכט די יאר פאר א נייע סעלושען, אינסטעד אוו קלינינג די קאר, קענסטו פשוט רופן ר' מענדי ווייס פון דזשויראד אוטא ליסינג, און ער קען דיך ברענגען א ברענד ניו קאר רייט טו יור דאר, אלל יו העוו טו דו איז סיין, ר' מענדי נעמט קעיר פון אלעס פראם עי טו זי, רוף אים אריין, זאג אים וואס דו דארפסט, באקומסט די קאר, איטס עז איזי עז פּיי, קאל ר' מענדי ווייס טודעי, די פאון נומבער איז טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, דעטס טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, קאל ר' מענדי און דזשוי רייד טעל דעם דעט שלומי זיינס סענט יו, באקום א נייע קאר און האב א חג כשר ושמח. צו אדווערטייזן, אויף!

און און און הרב שטיינמאן האט געזאגט וואס מיין טאטע האט געזאגט בשום אופן נישט. ער האט געזאגט פארוואס? ניין, ער האט נישט געזאגט פארוואס, ער האט געזאגט דו האסט זוכה געווען צו טון מיט די קינדער, דארפסטו ממשיך זיין. אגב אין טעלעוויזיע האט מען מיר געפרעגט אין עברית וואס איז דער נימוק, נימוק הייסט וואס איז די סיבה וואס דיין טאטע האט נישט געוואלט זאלסט זיין דער טשיף ראביי, אבער ס'איז געענטפערט, איך בין מחונך געווארן אז א טאטן פרעגט מען נישט קיין קיין סיבה, וואס איז די סיבה? דער תשובה מאכט א רושם אין ארץ ישראל, אסאך האבן געשריבן אז דעם ערשטן מאל זענען א איד מיט א מיט א בארד זאגט א טאטע און דער טאטע האט געזאגט, און מען פרעגט נישט קיין טאטן, ס'איז דא א טאטע, ס'איז דא א כיבוד אב. דא אין ארץ ישראל איז יעצט דא אסאך פירוד צווישן די פרומע מיט די נישט אזוי פרומע, און איר זענט א מענטש וואס זעט אויס אז אלע זענען אייך מכבד, ווי אזוי איז עס צוגעקומען צו אזא זאך, און וואס קענען אנדערע טון כדי צו קענען מאכן א שטיקל גשר אז מען זאל זען אביסל אהבת ישראל דא? איך וועל אייך זאגן, מיין גאנצע לעבן, כדי זיי די גאנצע פיר, ארבעט איך אויף דעם צו מאכן א גשר, א קירוב, ווייל איך גלייב באמונה שלימה אז ס'איז נישטא קיין פרייע איד, ס'איז נישטא אזא זאך, יעד איך קען איך קען דערציילן מעשות טאג און נאכט וואס איך זע אין יעדן איד זעט מען די נשמה, ס'איז דא אידן וואס ס'קוקן אויס וואס ס'נישט געגעבן קיין פיאסטער פון זיי, וואס ס'איז אנגעקוקט אז איך וואס, און זענען גרייט צו מסירות נפש אז מ'האט זיי האבן זיי מקרב, איז וואס איז אונזער ארבעט? נאר מקרב זיין. אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, אהבה, נאר מיט אהבה. כ'געב מיר א דוגמא. איך האב געוואוינט ביי מיר אין שטוב, און כ'האב ווי איך שטויב, און דער שכן איז שבת איז האט ער געמאכט מיט די גראז, ווייסט דאך ווי ס'קומט. געשניטן די גראז. געשניטן די גראז. איך גיי ארויס פון דאווענען צו דאווענען, און ער אויפשטיין. ער הייסט ראובן, ר' ראובן, שבת שלום, שבת שלום, שוין, איין מאל, צוויי מאל, איין מאל בין איך דורך געגאנגען, האב איך אים געזאגט שבת שלום, ער האט נישט געהערט ווייל די רעש פון די פון די מאשין, זאגט ראובן אז די הערסט נישט, איך זאג דיר גוט שבת, ענפער, איז אריין געגאנגען אין שטוב, און זאגט די ווייב גיב מיר א קוק, דער רב זעט אז איך בין דאס, נישט איך האב נישט געענפערט דאך, ער האט שבת, אזוי קוקט ער אויף מיר? מער העל איך עס נישט טוהן. און ער געווארן פון דעם אבאלטשין. דערצייל מיר איך קען אן עס אנטוהן. ספרים. דאס הייסט מיט שטייט אזוי כמים פנים אל פנים כן לב האדם. די גיסט די הארץ האט א א כח צו קען דיך געבן אזוי ווי סאיז וואס איך טראכט אויף דיר קען איך מאכן די זאלסט טראכטן אויף מיר. אזוי דאס איז דער מציאות. איז אויב דו קומסט צו א מענטש און דו ווייסט אים, כ'וועל געבן א דוגמא, מגדל העמק שבת, אלץ איז פארמאכט דא, כ'וואלט געוואלט זאלסט גיין אפילו מאכן א פיקטשער פון דעם, ס'דא דא צוויי צוויי גרויסע תחנות דלק. געז סטעישאנס. געז סטעישאנס, צוויי גרויסע סטעישאנס, כדאי זאלסט גיין באקוקן. אקעי. אינדרויסן איז דא א גרויסע שלט, אינדרויסן אין גאס, אין כביש, תחנה שומרת שבת בקודשי ישראל. כ'גיי גיין בעזרת השם. ס'כדאי זאלסט זיין. יא. ס'דא דא א קאניאן, מ'האט געעפנט איצטער א קאניאן. א מאל. א מאל. אפשר הונדערט געשעפטן. הונדערט געשעפטן. גאנץ ארץ ישראל איז אלץ, דא איז אלץ פארמאכט. דער דיסק האט זיך שם מאס פארמאכט, די שטאט איז באזיכענט מענטשן און דא נעבעך מאכאן אין שב אבער אין געסט אין גאס דא שבת אלץ פארמאכט, אלץ מיט ליבשאפט, נישט מיט קיין הפגנות און נישט מיט קיין עסקנים קאלוסיאנים מיט פאליטיק, זעסטו מיט די שטאט, איך האב מיין איך גיב דיר די גיבסט מיר, נאר מיט ליבשאפט, עס נעמט צייט, געארבעט בשעת איך בין געקומען דא, די פאבריקן האבן געארבעט אום שבת. און א גרויסע פאבריק בעגעט אור וואס מאכט קליידער פון אור, פון הויט, פון לעדער, פון לעדער, איינע פון די גרעסטע, אפשר דרײַ הונדערט אידן האבן געארבעט שבת, דעם ערשטן מאל איך בין אריין אין פאבריק שבת, דא קענסטו זען וואס איז א איד, א דוגמא, די פאבריק האט גרויסע צימערן,

עס הייסט אז אין צייט האבן זיי געהאט פון דעם אגמון זיי האבן נישט געוואלט ארבעטן שבת, אויב נאר וואס האבן זיי געקענט טוהן? האב אנגעהויבן קערן די וועלט, עס האט זיך אומגעקערט די וועלט, און מען האט פארמאכט דעם פלאץ ברוך השם. קיאסקען, איך בין אמאל אריין אין א קיאסק פרייטאג צונאכטס, געווען ס'איז א קיאסק, אזוי ווי מער אויף א קיאסק, אין א מסעדה, ווי זאגט מען אין אמעריק, אין א רעסטוראנט, ס'הייסט קימא, כ'בין נישט מגזים וואס איך זאג דא, איך גיי אריין פרייטאג צונאכטס און און זיצן דארטן טישלעך און מען שפילט אויף די שטענדלעך מיט געלט, ווייסט ווי רופט מען עס? געמבלינג? יא געמבלען, און און און זיי טרינקען נאך אויכעט לחיים און מען זאגט נאך לעיקוואד שבת, זיי רופן אונז נישט גובעטשוב, סע מיר מיר פארגעסן די הספדים, ווי זאגן זיי, בואי כלה. אקעי. זיי געבן א טרינק בואי כלה, זיי קומען שבת בואי כלה. און זיי שפילן אויף געלט, שבת. איך קום אריין, כ'האב געטראכט וואס קען איך דא טון? אייביג כ'על זיי זאגן איין ווארט. וואס טוט ער דא? כאפ איך א פלאש אין קאפ, ווייל זיי זענען אנגעטרינקען. זיי אפילו נישט וויסן אז ער האט געווארפן דעם פלאש. פארשטייסט וואס איך מיין? קום איך אריין, און איך שטעל זיך אוועק, און איך גיב א זאג אזוי, ואנחנו נברך כה מעתה ועד עולם עד הלויה, אזוי, אזוי ווי איך דארף מיטן, יתגדל ויתקדש שמו רבא, זאגן זיי אמן, ועל מה דברכותיהם יאמנו. נאר נאכן גיין באי חטא און צוגעקומען צו קדושה, אלע ענינים אין איין אין איין אויטאמאט, אלעם זיך אוועקגעשטעלט, קדוש קדוש פארשטייסט אז איצט דא איז שפילט אין שבת קדוש קדוש ספרדישע אידן, טייערע אידן, זיי האבן נישט געזען זיי האבן נישט געזען קיין אידישקייט, די עלטערן. אזוי ווי עס זענען נאכן גענדיגט שמונה עשרה גיב איך זיי א זאג, טייערע אידן, גיט א קוק, שבת, וואס טוט זיך מיט אייך, וואס טוט זיך מיט אייך? צען מינוט, אלע זענען ארויס, פון דעמאלסט אן איז מען פארמאכט. Wow. אזוי לאט לאט איז געווארן אידישקייט, און וואס מען דארף טון אין ארץ ישראל, ס'איז א פראבלעם, וואס טוט זיך מיט די מדינה איז איין זאך, ס'איז א שווערע פראבלעם, אבער אבער אבער וואס מיר דארפן טוהן, נישט חנפ'ענען די מדינה, נישט נישט נאכגעבן, זיי זאלן קומען, זיי זאלן וועלן טוהן וואס איך וויל, נישט וואס איך וויל טוהן וואס זיי ווילן. כ'האב קיינמאל נישט מוותר געווען אויף א האר, קיינמאל נישט, מ'קען דערציילן מעשות וואו כ'האב געהאלטן, און דאס האט געברענגט די כבוד, ווייל איך האב נישט מוותר געווען, האבן זיי געהאט דרך ארץ. און ברוך השם דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן מיט מקדש שם שמים, וואס מען דארף טון, רעדן צו זיי, ליב האבן זיי, טון וואס מען קען, ס'איז נישט קיין פשוטע זאך וואס איך רעד, וואס טוט זיך איצטערט מיט די ישיבות, מיט דא, מען איז נישט אריינגעגאנגען אין דעם ענין, עס איז א שווערע מצב, אבער זיי ווייסן איין זאך, הרב גראסמאן האט נישט קיין שייכות צו שום מפלגה, קיין שום פאני, קיינער נישט, נישט פון די פרומע און נישט פון די פרייע, ער וויל ער זאל זיין א איד, און אז דו דארפסט האבן א טובה פון אים וועט ער דיר טון, נישט פרעגן צו ביסט א פרומער צו ביסט א פרייער, צו וואס מיר קענען דיר העלפן וועט מען דיר העלפן, ער שפירט אז דו האסט אים ליב ווילסט האבן זיין טובה, נישט ווייל דו ביסט א פרומער דארף ער ווערן א פרומער, נאר ווייל ער איז א איד. איך לומד נאציס מעשות אן א סוף, דאס איז אונזער ארבעט, יעדע איד זאל פילן אז ער האט ליב דעם צווייטן אידן, און מיט מיט ליבשאפט און און ארבעטן, עס איז איינלאדענד אינעם אויף שבת, איך האב געמאכט אמאל א קבוצה, איך האב געהאט צוויי הונדערט אינגעלייט, וואס די צוויי אינגעלייט האבן זיי געזאגט איר דארפט טון איין זאך, איינלאדענען פרייע משפחות, קאפלס, אויף שבת. ס'איז נישט אזוי פשוט, ווייל די קינדער, ס'איז א גאנצע ליל סדר. דעם ערשטן מאל האבן זיי געהערט וואס הייסט א שבת, זיי מקרב, ער האט, ער רעדט צו זיי, אז א מ, זיי קוקן דאך אויף אונז, די די די די טעלעוויזיע און די די ווי זאגט מען די פרס א תקשורת, ווי זאגט תקשורת, די מידיא, די מידיא מאכט דאך פון אונז נורא ואיום, און דאס איז אונזער ארבעט, למשל איך גיב א דוגמא, פסח און ראש השנה שיקן מיר איבער צוואנציג טויזנט פעקעדזשעס אין ארץ ישראל פאר מענטשן אין שטוב, ס'רופט זיך חג שביה, ס'גייט אין טעלעוויזיעס אלע קומען זען. אה דאס איז פאר ארעמע מענטשן די עסן. פאר ארעמע מענטשן, יא. פאר ארעמע מענטשן צוואנציג טויזנט פעקעדזשעס, זיצט א פרוי אין דימונה סוף וועלט אדער דארטן אין שלומי פלוצלינג קלאפט מען אין טיר, שלום עליך אויף ווער זייט איר? מען האט פון הרב גראסמאן פון מגדל אור, מען האט דאך געברענגט אויף יום טוב די בעסטע שענסטע זאכן, ווער? וואס? ווי טראכט ער פון מיר? ווער איז ער? מיר נעמען צוזאמען פון די וועלפעיר די נעמען, די פעילות, געבן עסן, העלפן, מבקר זיין אין בתי חולים, ווייזן ליבשאפט, דאס איז די איינציגסטע, ס'איז נישטא קיין אנדערע וועג וואס מען קען מקרב זיין א אידן נאר מיט דעם. איר האלט אז יעדע איד קען עס טון? יעדע איד קען עס טון. יעדער איינער. הונדערט פראצענט. ער דארף נאר מחליט זיין אז ער וויל עס טון, און ער זאל גלייבן אין דעם אז דאס וויל דער אייבישטער. ברוך אלוקינו שבראני לכבודו, כ'האב אמאל געזאגט א משל, כ'ווייס נישט אויב ס'איז דא צייט צו דא, א משל, א מורא'דיגע משל אויף דעם, אין איין ווארט, ווען א טאטע האט צוויי קינדער אין אמעריקע, האט צוויי קינדער אין ארץ ישראל, א טאטע האט צוויי קינדער אין ארץ ישראל, איינער איז א גביר און איינער איז א ארעמאן, און ער מאכט חתונה אין אמעריקע, שרייבט דער טאטע א קארטל צו דעם גביר אין ארץ ישראל פון שקלים, יא, דיין ברודער האט חתונה אין וואלדארף אסטוריא דעם און דעם טאג, קום אויף די חתונה מיט די גאנצע משפחה, ברענג דיין ברודער מיט די משפחה, מיינער ברודער, און אלע הוצאות וואס דו וועסט אויסגעבן פאר מיין כבוד גיב איך דיר צוריק. ער קריגט אזא טשעק בטוח דער דער זון נעמט אט די ווייב און נעמט איר אין א א בוטיק קויפט די שענסטע בגדים ער קויפט זיך די שענסטן סוט די קינדער אלע זיין ברודער איז ער מודיע ס'איז דא א טיקעט דעם און דעם טאג פארט מען מיט אל על אבער ער האט נישט גענומען די ווייב פון ברודער און די ברודער און די קינדער צו זיי קומען אן צו די חתונה דער טאטע גיט א קוק וואס קומט האט ער גלייך געקויפט בגדים. נאך די חתונה ווארט ער צו קריגן די געלט, ער הערט נישט פון טאטן, דער טאטע האסט דאך מיר צוגעזאגט, איך ווייס וויפיל עס האט מיר געקאסט די בוטיק, עס האט מיר געקאסט די אלע די אלע זאכן, עס האט געקאסט, איך האב גענומען אויבערדרייוו אין באנק, זאגט דער טאטע, ביסט א גרויסע אינגל, עס הייסט עס הייסט צו געבן, עס ארבעט נאך אפאר שעה, זיך פארדינען, איך פארלאז זיך אויף דיר, טאטע האסט דאך מיר צוגעזאגט, איך האב דיר צוגעזאגט? כ'האב דעם בריוו זאגט דער זון, ווייזט מיר דעם בריוו, נעמט ער ארויס דעם בריוו, לאמיר ליינען, וואס שטייט, אלע הוצאות וואס דו האסט אויסגעגעבן פאר מיין כבוד וועל איך דיר געבן צוריק, ווען דו וואלסט געטראכט אויף מיין כבוד, וואלסטו גענומען דיין ברודער און די ווייב און די קינדער און זיי אנגעטון די שענסטע אזוי ווי דיר, דו האסט אויסגעגעבן געלט פאר דיין כבוד, דאס האב איך דיר נישט צוגעזאגט. מיר זאגן יעדן טאג ברוך אלוקינו שבראני, האסט אונז באשאפן פאר דיין כבוד, לכבודו, זאגט דער אייבערשטער לאמיר זען אויב דו דאגה'סט נאר פאר זיך, דו זאלסט זיין, דיינע קינדער, אלס זיין, אבער די אנדערע אידן אינטערעסירט דיר נישט, מיינע אנדערע, ס'איז אלע אידן נאך די קינדער פונעם אייבערשטן, בנים אתם לה' אלוקיכם, זאג דו עפעס נישט דאס נישט מיין כבוד, מיין כבוד איז אז דו טוסט פאר נאך א איד, יעדער איינער קען דאס טון, מיר האבן נישט גענוג צייט דערציילן זאכן, פון קלייניגקייטן איז מען מקרב אידן, פון קלייניגקייטן ווערן גאנצע משפחות איבערגעדרייט, דורות דורות דורות דורות. דאס איז אונזער ארבעט, פון א איד צו איד, פון איינעם צום אנדערן, ווייזן ליבשאפט, און דער אייבערשטער האט אויף ווען מיר דאס טון, עס זעט מען פירות, מען זעט פירות, ווייסט וויפיל בעלי תשובות איז דא, מען קען עס נישט ארויסגעבן, ברוך השם. לאמיר באדאנקען די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד, Luxury for Charity, אויב זוכסטו צו גיין אויף א וואקעישן זאלסטו וויסן אז פאר פֿופֿצן דאלער קענסטו אריינגיין אין א גורל פאר א ביוטיפול וואקעישן צו איטעלי, לעצטע חודש האט מען געמאכט א רעפעל פאר א וועקעישאן צו פאנאמא, די חודש פארדעם האט מען געמאכט א רעפעל פאר א וועקעישאן צו אייסלענד, און די חודש מאכט מען א וועקעישאן אין איטעלי, מען קען געווינען דריי נעכט, פיר טעג, פלייטס, האטעלס, אלל אינקלודעד, פאר בלויז פֿופֿצן דאלער, און די געלט פון די רעפעל גייט צו כולל דרך חיים אין ירושלים וואס איז א כולל ווי מיין ברודער לערנט, זיי טוען אויף גוטע זאכן פאר כלל ישראל, די נעקסטע דזשענערעישאן פון רבנים קומען פון דארט, און זיי טוען אויך אסאך קירוב רחוקים, סאו גאו טו די וועבסייט לאקזשורי פאר טשעריטי דאט ארג, דעטס LUXURY די נומבער פאר טשעריטי, CHARITY דאט ORG סלעש זייענס, ZIONCE, לאקזשורי פאר טשעריטי דאט ארג סלעש זייענס, קויף דיך איין א טיקעט און קענסט געווינען א ביוטיפול וואקעישן צו איטעלי. שקויעך לאקזשורי פאר טשעריטי. לאמיר באדאנקן די זעקסטע ספאנסער פון די עפיסאוד, קאזין יצי'ס סאוט סייד סמאוק האוז, אויב זוכסטו א גוטע סעודה, א גוד מיל, אין לעיקוואוד ניו דזשערסי, קען מען אריינגיין צו סאוט סייד, לאקעיטעד עט טרי פיפטין סידער ברידזש עוועניו, ער האט די בעסטע און די שענסטע סענדוויטשעס, סמאוקד מיטס, אלל סארטס אוו קריעטיוו ענד יוניק דישעס וואס נאר קאזין יצי קען מאכן, מענטשן גייען דארט אריין יעדן טאג איך באקום ביוטעפול פידבעק אז מענטשן האבן געגאנגען האבן ענדשויט איך באקום יעדן טאג פיקטשערס פון מענטשן וואס גייען אריין דארט דער העווינג א בלעסט ווייל קאזין איצי מאכט די בעסטע עסן קאל קאזין איצי אין סאוט סייד די פאון נאמבער איז סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס דעטס סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס מ'קען אויך גיין צו זיין וועבסייט און ארדערן דארט.

איינמאל א יאר שבת ביי עלוי שכול איז ער אין מירון, לעלוב פארט יעדן יאר ביי עלוי שכול מירון, איין שבת די רבי פירט טיש אינעם חצר פון מירון בארענטשעס אלע חסידים, איך זיץ ביים טיש דא און מען ברענגט א קוגל, ס'איז א רעבישן קוגל, ווייסט אויך וואס מען ברענגט פרייטאג צונאכטס, די רבי עסט אביסל און מען טיילט שוין איין. מילא זעה איך עפעס איינער קוקט אויס געפערליך מיט די האר ווי דאס, און ער שטופט זיך אריין און ער וויל כאפן א שטיקל קוגל, דער גבאי זאגט אים, דער הערץ! וואס טוסטו דער הערץ? דעם קוגל איז ער אוועק געגאנגען און געווארן בעשמ. כ'האב דאס געזען, בין איך איבער געשטאנען, איך האב געכאפט א שטיקל קוגל, כ'האב אויף געוואוסט דארף מילתא נישט שרייען, כ'בין ארויס פון טיש, כ'האב אנגעהויבן צו זוכן דעם בחור, זעה איך אים אויף די טרעפ אין מירון, איר קענט די טרעפ וואס מ'גייט ארויף אין מירון דעם צווייטן שטאק דארטן אויפן דאך, ער זיצט אזוי, קוק איך צו, האסט געוואלט קוגל? דא כ'האב דיר געברענגט קוגל. גייט אריבער צען מינוט, ער קלאפט מיר אין די פלייצע, ביסט הרב גראסמאן? כ'מוז מיט דיר רעדן. ענדיג דעם טיש, כ'וויל רעדן מיט דיר. דערציילט ער מיר, זיין טאטע איז א ערליכער איד א שוחט אין איינע פון די שטעטלעך אין צפון. ער האט געלערנט אין א שולע פון שלעסעריי, וועסט וואס איך מיין? לאקסמען. לאקסמען. איז ער מיט נאך צוויי חברה וואס האבן גוט געלערנט, זענען זיי געגאנגען דארטן אין תל אביב, און מען האט באראבעטעט דארטן די קלייטן, און די פאליציי זוכט אים, און שוין עטליכע חדשים וואס ער באהאלט זיך אין מירון, האט מען גענומען, ער האט א קעיוו, אזוי ווי איך זאג, א מערה, ממש א מערה, ער האט געברענגט דארטן א אדרעס, ווי זאגט מען א, וואס מען שלאפט, א מאטראץ, א מאטראץ, און דארטן ליגט ער, בייטאג האט ער מורא ארויסצוגיין, ביינאכט קומט ער צוזאמען נעמען מענטשן לאזן איבער עסן און מאכט אויף מסיבות, נעמט ער. מיין הארץ איז ארויס, אזא זאך א מענטש אזוי ווי א קאץ, מוצאי שבת גיי איך אריין צום רעבן, דערצייל דעם רעבן וואס טוט מען ווען מען קען נישט לאזן מען. זאגט דער רבי טוה אים אן מיט די אזוי ווי די רבי'לעך, ווייסטו וואס זאגט די קאפטן, די ירושלימ'ער קאפטן, מיט א קאפעליטש, און נעמען צו א אידן הייסט ער ר' משה וועבער, צדיק אין מאה שערים, ער איז געווען א איד מאה משה ר' א צדיק, נעם אים צו אים די ערשטע זאך. בקיצור כ'האב גענומען צו אים, און יענער האט געלערנט אין תורה ויראה אין מאה שערים ודו ק, האט ער אים גענומען מיט אביסל זיין מיט אים, ער איז געווען ביי אים, דארטן איז געווען א טעלעפאן ציבורי, וויסטע א טעלעפאן פון, ווי זאגט מען א פאבליק טעלעפאן, האט ער געקלינגען אין שטוב, די פאליציי איז ארויף אויף דעם, האבן זיי געקומען דארטן אין תורה ויראה אים זוכן, ער איז אנטלאפן, כ'האב געזען ס'איז נישט קיין תכלית, בין איך געגאנגען צו די פאליציי. און איך האב אויסגעארבעט אז איך נעם אחריות, און מ'איז געגאנגען צו בית המשפט און מ'האט אים געגעבן פיר יאר על תנאי, דאס הייסט אויב ער מאכט נאכאמאל אזא זאך קריגט ער פיר יאר. ס'איז פראבעישאן. פראבעישאן. דער איז געווארן א בעל תשובה גמור. איך קען היינט א שטוב די אייניקלעך ווייסן נישט אפילו די קינדער וואס איז געווען מיט אים, א חסידישע שטוב א איינער שטוב ממש ממש א עובד השם א ברסלבער בר אילן, זעסטו פון דעם מיט א שטיקל קוגל קענסטו מקרב זיין א אידן? שטיקל קוגל וואס האב איך געטון דא? ער האט געזען אז ס'האלט מיר. טא דער גאב ד האט געגעבן א געשריי איז ער געווארן פארשעמט, דא קומט ער רב גראסמאן און ברענגט אים און ברענגט אים קיגל, וואס האב איך געטון א שטיקל קיגל, וואס האב איך געטון, ער האט געזען אז ס'הארגט דיר פון מיר, ס'אינטערעסירט דיר, איך בין א מענטש ביי דיר, טראסט פון מיר, און דאס און אזעלכע מעשות קען מען דערציילן טאג און נאכט פון קלייניגקייטן, פון נאר א יחס, טראכט מען און מען דארף נישט שפירן אז דו האסט אים ליב און נישט אריינגיין אין די גאנצע פרטים, מיר האבן א פראבלעם אין ארץ ישראל מיט די פאליטיק און מיט די מדינה, מ'זאל נישט אריינגיין אין דעם, דו גיבסט זיך אפ מיט א אידן, האסט א שכן, האסט א חבר, פארסט דא, טרעפסט א אידן, ווי דו טרעפסט א אידן, רעד מיט אים, זיי אים מקרב, פרעג אים וואס קענסט אים העלפן, האסט אים ליב, ער דארף זען אז א איד ווי דו האט אים ליב, נישט קוקט אויף אים א רשע, נישט קוקט אויף אים אז האסט אנגעפרעגט. איז אייב ער שפירט אז די מיינסט עס מיט א אמת, צינד זיך אן דער דער פייער פון די נשמה און ער ווערט א איד. איר קענט דערציילן די מעשה פון די די קיש אויף די עראפלאן? אה. א מורא'דיגע מעשה. זייער א גוטע. מיר האבן געבויעט דא א גרויסע מוסד פאר פאר אינגלעך. יונגלעך. אינגלעך, בהתחלה איז געווען אינגלעך. אקעי.

אקעי. מיידלעך איך לערן ביך אסאך מיידלעך, איך האב געהאט פריער מיידלעך אבער בויען ווי מען זאגט א קריה הייסט א א קעמפוס. א קעמפוס. דער קעמפוס די ערשט די געלט די ערשטע געלט האט געדארפט קאסטן זעקס מיליאן דאלער פאר די צוויי בנינים. אקעי. איך האב געהאט א האלב מיליאן דאלער וואס צוגעזאגט פאר אים. און ס'איז דא א מען קען עס איז א פיקטשער ס'איז דא א מאווי ווי איך זיץ מיט די קבלנים מיט די בילדערס און איך האס מער אויף זעקס מיליאן, און איך זאג אזוי, אני חותם ואתה הקדוש ברוך הוא תשלם, איך האס מער און דו דער אייבערשטער האסט באצאלן, סאו מיין אנהויב צו לאכן. צוויי וואכן שפעטער האט די מדינה מחליט געווען מיר געבן א גרויסן פרס ס'איז חתן ישראל, ביי זיי איז דאס א כמעט נישטא א פרומער איד זאל קריגן אזא זאך נאר די גרויסע חברה ביי זיי. די איזראעל פרייז. אה אה? די איזראעל פרייז. די איזראעל פרייז. זייער א זייער א חשוב'ע זאך. די איזראעל פרייז די גרעסטע דאס איז אזוי ווי. די נשיא געבט עס איבער? די נשיא און די ראש ממשלה, די גאנצע מדינה איז געווען דארטן, אלע טעלעוויזיעס, ס'איז א די גרעסטע, אזוי ווי א נאבעל פרייז אין ארץ ישראל, איזראעל פרייז. עצם געבן א איד ווי איך ישראל פרייז איז אויך א הימעלדיגע זאך, שוין, אלע טעלעוויזיעס מיט אלע דאס, צוויי וואכן נאכדעם פאר איך אין אמעריקע, כ'קום אין אל על, אה, הרב גראסמאן, חתן פרס ישראל, דאס איז קרוב לישראל פרייז, די גרעסטע כבוד, מיר ווילן דיר אויך געבן א מתנה, מיר ווילן דיר געבן אפגרעיד אין פירסט קלאס. א מגידו נעמט מען. איך גיי אריין אין פערסט קלעס, איז דא זעקס סיט, צוויי, צוויי, און צוויי. איך זיץ ביים פענסטער, דא זיצט נישט קיינער, דא קומט אריין די לעצטע מינוט א קאפל, א אמעריקאנער קאפל, ער איז א פעטער אזא, קאמערס אריין אין בענקל, מיט די ווייב, אזוי ווי דער פלעין טעג אויף ווען מען זאגט רייט נאגן פאלט מיר איין אין קאפ איך גיי צו צו אים שלום אין ענגליש מיי נעים איז ראביי גראסמאן דעי יוזט טו קאל מי דע דיסקאו ראביי איי ווארק מיט טשילדערן פון בראקען האומס ארפענס מעיבי יו וויל לייק טו סי מיי פלעיס איי העוו א די ווי די וואס קען ער טוהן ער זיצט דא מיט מיר ער קען נישט ער קען נישט אוועק גיין, נו זאגט ער בבקשה נעם איך ארויס דעם טישל פון דעם די טרעי, די טרעי דער ווי מען זיצט דארט טישל, איך לייג אים אוועק דעם דעם די ווי די, ער מיט די ווייב מ'הערט זיך איין מען קוקט, אכט מינוט ס'ענדיגט זיך קום איך און איך וויל עס נעמען צוריק. איז דארטן אין דעם אין דעם פערסט קלאס אין דעם בענקל ביי דעם ביי די ענד פון דעם בענקל איז דא א באטן אז די פרעסט דעם באטן ווערט עס גלייך א בעט דאס איז דאס פאר דעם צאלט מען די געלט ס'איז קיין מיט איין האנט נעם איך דעם דעם דעם דעם די ווי די מיט די אנדערע האנט נארמאל אז די קינד שפאר איך זיך אן מיט די האנט אבער איך בין נישט ווי סיי באטן אויף די האנטל פונעם בענקל, אזוי ווי איך קום א קוועטש דא לייג איך אים אוועק. איך בין געווארן אינגאנצן צעטיוולט און ער אויכעט, וואס לייגסטו אוועק א מענטשן, וואס טוט זיך דא? איך האב נישט געוואוסט וואס צו טון און ער ליגט אזוי, איך בין א פעטער, איך בין ער, אזוי ווי ער ליגט אזוי, איך שטיי אזוי, גיב איך אים א קיש דא אין שטערן, עקסיוז מי, עקסיוז מי, פארגיב מיר, כ'ווייס נישט וואס צו טון, און לאט לאט, און איך גיי אוועק אויף מיין פלאץ. פינף מינוט שטייט ער אויף מיט די ווייב, קומט זי צו מיר, ראביי, איי ליוו אין טעקסעס. אה.

wow. אז הרב גראסמאן זאל געבן א קיש דעם מענטשן אין טעקסעס דארף זיין א מיליאן ווי וואס פירט דער אייבישטער אז אל על שיקט מיר אין פירסט קלאס מיר פאלט איין אין קאפ צו ווייזן די מאווי איך מאך א מיסטעיק איך קוועטש דעם בענקל איך לייג אים אוועק אזוי אז ער האט א ריק אבער דאס איז די איינציגע וועג וואס איך קען אים כ'האב נישט וואס צו איבערבעטן זאג מיר א קיש ווי מ'זאגט איבערבעטן אבער ס'איז געזאגט שפעטער די בילדערס ער האט באצאלט פאר די בנין וואס האב איך אייך געזאגט? די חתמה און דער אייבערשטער האט באצאלט. וואו. איר האט א אייניקל הרב דובי העניג וואס ער האט זיך געצויגן קיין טשיינע און ער וואוינט דארט. מיין אייניקל איז א דוגמא וואס איך האב פריערט גערעדט, א חסידישע אינגערמאן, געוואקסן אין ירושלים, א קארלינער חסיד, און ער איז נאך די חתונה איז ער אוועקגעפארן אין טשיינע. שוין דא די ווייב איז פון חבד און זיי האבן מחליט געווען זי וויל טון שליחות, שוין דא איז א פלאץ ער האט געהאט א אינגל איך בין געווען אויפן ברית דארטן און שוין דא האבן זיי געזאגט אז צום ערשטן מאל אין די זינט בריאת העולם אז ס'איז געווען א ברית דארטן. און מען קען נישט ארויסגעבן וויפיל דער מענטש איז מקרב, וואס מען האט פריערט גערעדט, מיט וואס איז ער מקרב? דרשות? אזוי ווי אברהם אבינו געעפנט א פלאץ, פֿיר און צוואַנציק שעה קען מען קען מען קומען עסן טרינקען, מען נעמט אריין די מענטשן, מען גיבט זיי אהבה, עס קומען דארטן אסאך געסט פון חוץ לארץ, און איך קען דיך דערציילן מעשות אן א סוף, איין מעשה וואס איז דא, ער האט מיר געוואלט נאכטוהן וואס איך האב געטוהן, איז ערב יום כיפור איז ער געגאנגען דארטן צו די צו די בארס, ווי זאגט מען צו די, די קלאבס, די קלאבס, דא אידן, אסאך אידן, איזראעליס, איז ער געגאנגען צו זיי, זאגט זיי, זאלט וויסן, ס'קומט נאך צוויי טעג יום כיפור, יום כיפור איז א גרויסע טאג, איך בין גרייט איר זאלט קומען ביי מיר, קומט ערב יום כיפור עסן, גייט זיין יום כיפור, זיי מיך און איך צו געבן יעדעם א מתנה א מחזור פון יום כיפור, איינער וואס האט אויסגעקוקט די ערגסטער פון די אלע חברה, זאגט אים ראביי אני אבוא, אני אבוא, ער האט אים צוגעגרייט א פלאץ, ערב יום כיפור ער קוקט ער קוקט ער קוקט ס'ווערט יום כיפור ער נישטא. מוצאי יום כיפור קריגט ער א טעלעפאן פון דעם מענטשן, ער זאגט אים איך בין אנגעקומען אין האטעל, ער האט געהאט דארטן א א האטעל נישט ווייט פון אים, ער זאגט איך בין אריין אין האטעל ממש שווער פאר יום כיפור, אבער זיך דערמאנט אז דו האסט מיר געזאגט דער רב האט געזאגט אז מ'טאר נישט גיין מיט קיין שיך. יום כיפור גייט מען נישט מיט קיין שיך, נאר מיט מיט מיט סליפערס, נישט מיט לעדער, כ'האב נישט געהאט קיין אנדערע שיך, אנגעהויבן צו לויפן פרעגן ווי קען מען, כ'האב נישט געהאט, וואס קען איך טון, בין איך האב איך אויסגעטון די שיך, און איך בין געווען ביי מיר אין צימער, און איך האב אויסגעזאגט דעם, ער האט נישט געזאגט כמעט זיין, דעם ספר וואס דו האסט מיר געגעבן, פינף מאל האב איך עס געזאגט פון אנהויב ביזן סוף. זיצט א איד אין טשענדו אין א האטעל אן שיך, פאסט און ער זאגט אשרי, און א נארן זאגט ער כל נדרי, און א נארן זאגט ער מעריב, נארן זאגט ער שחרית, נארן זאגט ער די גאנצע תפילה, נארן זאגט מוסף, נעילה, פינף מאל, דער בארדיטשובער רב וואלט דאך געמאכט פון אים מטעמים, ס'איז נאר א דוגמא, און ער געווארן א בעל תשובה פון דעם. אסאך זאכן, דאס איז דאס איז די ארבעט וואס מען האט פריערט גערעדט, מקרב זיין אידן, רעדן צו אידן, און עס איז א געוואלדיגע זאך, איי מען קומט אין שאדור, ס'איז דא ווי אריינצוגיין אין שבת, ווייסט עס מענשטן וואס זענען געווארן נשכר'ט געוואלדיג, דאס איז די ארבעט, יעדער איינער וואס הערט מיר זאל האבן אמונה, ער דארף נישט זיין קיין חכם, ער דארף נישט זיין קיין תלמיד חכם, ער דארף נישט זיין קיין, ער דארף האבן א הארץ און אמונה, אז א איד איז א זון פונעם אייבערשטן, בנים אתם לה' אלוקיכם, ער דארף האבן אמונה אז יעדע איד האט א חלק אלוקי ממעל, ענדענדיג מיט די מעשה וואס דאס איז גוט א מוסר, מיט יארן צוריק האט מען אויפגעשטעלט דא אין מגדל העמק א געוואלדיגער פאבריק פון טשיפס פון קאמפיוטערס, אקעי. ס'רופט זיך נעשענאל סעמי קאנדאקטאר דער חברה, דער נשיא פון די מדינה דעמאלסט איז געווען עזרא ווייצמאן, ער איז געקומען באזוכן דא, האט דער ראש העיר דער מעיאר מיט מיר אים גענומען ווייזן דעם פאבריק, מ'גייט אריין אין פאבריק, דער מענעדזשער פון די פאבריק זאגט, די ערשטע פלאר איז טשיפס פאר די קאמפיוטערס פון עדזשוקעישן, אויבן איז פאר ביזנעס, אונטן האבן מיר עקסטערע פלאץ פאר די ארמעי, די פלענס פון די ארמעי חיל האוויר היינט גייט דאך אלץ קאמפיוטערס, היינט פליעט א פלעין פון די ארמי אין גאזא צען טויזנט מעטער הויך און ער שיקט אין מוכאמאד אין בעט א טיל, א מיסל, אין בעט, דעם מוכאמאד, אלץ גייט קאמפיוטערס, אלץ מאכט מען דא. זאגט דער פרעזידענט איך וויל ארויפגיין זען אנטשולדיגט מיר, מען מוז זיך אנטוהן א סרבל, אזוי ווי די חברה וואס פליען אויף די לבנה, ווער ס'איז דארטן די אסטראנאוט, האבן א עקסטערן סוט, מוזט אנטוהן א סוט וואס עס דעקט צו די שיך, די הענט, אלעס דארף זיין צוגעדעקט, און אזוי קען מען אריין גיין דארט. ער האט זיך אנגעטוהן דעם סוט, איך האב זיך אנגעטוהן דעם סוט, דער ר' מאיר געבן אונז די ברילן, מיר האבן אויסגעקוקט ווי דריי אסטראנאוטן. מען קומט ארויף צוריק, איז מען מיר מכבד צו רעדן, זאג איך איך וויל דאנקען דעם פלאץ דא, דעם מנהל, וואס כ'האב היינט אויסגעלערנט א גרויסע זאך אין עבודת השם. זאגט ער מיר אן דער פרעזידענט, עבודת השם? וואס האסטו געזען? קאמפיוטערס? זאל ער מסביר זיין. דער נאמען פון דעם גרויסן פאבריק, אויבן און אונטן, הייסט דעם סעים, די סעים נעים, נעשאנעל סעמיקאנדאקטער. דער באלעבאס פונעם פאבריק איז דער זעלבער באלעבאס, פארוואס אויבן דארף מען נישט דעם סוד נאר אינטן דארף מען האבן דעם סוד? ס'איז דאך דער זעלבער פאבריק, דער זעלבער באלעבאס, פארוואס? וואס איז די ענסער? אינטן, וויבאלד מ'מאכט דאס פאר די ארמעי, מוז מען זיין אזוי קערפול אז די גייסט אריין מיט דיין בגד קען זיין אז ס'דא א וואג, ווי זאגט מען אויף וואג? דאסט. דאג. שטויב. שטויב. ס'דא שטויב אפשר אויף די שיך, אפשר. אויב דער שטויב העט עטס אנרירן דעם שטיקל קאמפיוטער, דעם טשיפ, און דעם טשיפ וועט מען אריינגיין אין פלעין, אנשטאט צו גיין צו מוחמד, האט ער דאס גיין אין א שולע. וויבאלד די משימה, די מישן איז אזוי איידל און קערפול, מוז מען זיך אנטון א סוט פון קאפ ביז די פיס. זאגט די בעל תשובה, פרעג מיר, דער אייבערשטער האט דאך באשאפן די גאנצע וועלט, די זעלבע באס פון די אידן פון די גוים, די גוים און די אידן קוקן אויס די זעלבע זאך, פארוואס אויף אונז דארף מען האבן א זכות אויף די אויגן, נישט אכט נישט קוקן וואס מען טאר נישט, נישט רעדן וואס מען טאר נישט, נישט הערן וואס מען טאר נישט, נישט עסן וואס מען טאר נישט, מען גיבט אזוי אכטונג אויף אונז, די גוים קענען טון וואס זיי ווילן? אזוי פרעגט ער מיר, היינט האב איך געקראגן די תשובה, מיר זענען טאקע די זעלבע זאך אבער די מישן וואס מיר האבן איז א עקסטערע מישן, דער אייבישטער האט באשאפן דעם איד אז מיט זיין דאווענען קען ער איבערקערן אלע וועלטן, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל עולמות, איך בין אמאל געווען ביים רימניצער רעבן, ער איז געווען ביי מיר אויף שבת, דער רימניצער רעבע, א מורא'דיגע מעשה איז געווען דא, דער רימניצער רעבע איז געווען ביי מיר אויף שבת אין מגדל עמק, דער סקולענער, דער אלטער סקולענער איז אויך געווען ביי מיר אויף שבת. דער רימניצער רבי א מורא'דיגע עניוה, האט ער געוואלט פועל'ן א ישיבה פאר קינדער, פאר א אינגערמאן, זאגט ער מיר, ס'איז געווען לג בעומר, זאגט ער מיר, אז ס'וועט מיר נישט העלפן, וועל איך אים איבערקערן אלע וועלטן וועל איך אים איבערקערן, דאס הייסט א מענטש קען איבערקערן אלע וועלטן, א צדיק, דאס הייסט אז א איד האט השפעה בכל עולמות, ועל ידי זה יושפע שפע רב, וואס זאגן מיר? בכל עולמות, אה, א איד האט א עקסטערע מישן, ער האט א הייליגע נשמה, אלוקי נשמה שנשאתו בטהרה, מוז מען אכטונג געבן ס'זאל נישט אריין גיין די די די ווי זאגט מען? דאסט. די סארט, אז די קוקסט ווי מ'דארף נישט גיבט עס אריין אין מח, אז די רעדסט וואס מ'דארף נישט גיבט עס אריין אין מח, ארבעט דאס נישט. זוכן דאס האב איך אויך געדארפט. דאס הייסט א יעדע איד דארף וויסן אז ער האט א חלק אין ריקיים אין מעל, נאר ס'דא נעבעך אזויפיל וואס זענען אוועק געגאנגען פאר אידישקייט, למשל דער געגענט, לאמיר רעדן צווישן אונז, אונזער עולם ווי איז געגאנגען אונזער עולם, בני ברק, ירושלים, וואס איז מיט די גאנצע געגענט פון דרום און צפון, זיי האבן נישט געזען דא קיין אידן פאר די אויגן. זאל מען נישט געזען ס'איז נישט געווען קיין תלמוד תורה נישט היינט איז דא ברוך השם אין כולל אליין האבן מיר היינט דא איבער דרײַ הונדערט אינגעלייט אין תלמוד תורה אפאר הונדערט קינדער אין די מוסדות ווי איז עס געווארן די זעלבע קענער צו קומען צו קומען און מען רעדט זיי זענען א וועלט אונזער עולם איז אוועק געגאנגען וואוינען אין בני ברק ירושלים און דאס און די גאנצע גאנצע מדינה איז איז ווער האט איבער גענומען זיי האבן איבער גענומען איך האב זיי געזאגט אמאל אין ראדיא. פרעג מיר ווי איז געווארן וואס איז געווען זיי אין מאראקא זענען זיי געווען גרויס ערליכע אידן און דא זענען זיי געווארן גאנץ איבערגערנישט אין תימן אין אין זיי קען איך זאגן ס'איז געווען אמאל א איד א ערליכע איד וואס מ'האט געזען אז זיין זון די ערשטע זאך וואס ער טוט אינדערפרי ער שטייט אויף טרינקט א לחיים מחיה ווייסט וואס מחיה ניין. מחיה איז ווי מ'זאגט משקה פון. אראק? יא. אראק קויפט מען נישט אין אמעריקא אויכעט? יא, ס'דא אראק אין אמעריקא. אראק, ער טרינקט אראק. פרעגט מען אים, וואס איז דאס און פאר מודה אני? וואס טוט זיך דא? זאגט ער, מיין טאטע האט אזוי געטון. געכאפט א ציטער, דער טאטע איז געווען א ערליכער איד, א עובד השם, ווי קען זיין? וואס איז געוואר געווארן? דער טאטע פלעגט אפשטיין חצות און גיין אין מקווה. און ער האט זיך אנגעהויבן צו דער ר ה צוריקגרייטן צום דאווענען, און ער האט געדאווענט מיטן נץ אינדערפרי אכט אזייגער, געווען שוואך נאך אזא ארבעט פון זעקס שעה, האט ער גענומען אביסל מחיה, דער בחור האט געשלאפן א גאנצע נאכט אונטער די דעקעטע, ערב ערב צו חב ד, ער עפענט אויף די אויגן אכט אזייגער, וואס זעט ער? אז דער טאטע טרינקט, זאגט אז אזוי דא אזוי מען זאגט די זעלבע זאך דא אין מאראקא האבן זיי געוויסט אז ס'דא הערליכקייט קומט אלול גאנצן חודש איז האט מען האט מען סליחות אה וואס טוט זיך אפ ווי ביי אונז זאגט מען פיר טעג סליחות זיי האבן א גאנצע חודש אין מאראקא זיי קומען דא אין ארץ ישראל. וואס אוועק געשיקט האבן אין די אלע ערטער, זיי האבן פרנסה מיט קינדער, גייען ארבעטן אין אין די פעלדער, ארבעטן אין די קיבוצים, ארבעטן אין דער אינגל שטייט טיף דא אין ארץ ישראל, וואס זעט ער? ער זעט נישט וואס מען האט געזען דארטן, ער זעט נישט דעם דאווענען, ער זעט נישט די מצות, ער זעט נעבעך דער טאטע ווערט פארשווארצט, פארהארגעט אין דער פרי, קומט ביינאכט, קיין וואס ער דאווענט, קיין וואס ער זאגט, איז געווארן אויס, אונזער ארבעט איז צוריק צו נעמען. להכניס את עצמות היבשות דאס איז אונזער ארבעט, דער אייבערשטער זאל העלפן, דאס איז די הכנה, באלד קומט משיח, נאכדעם וועסטו נישט וועסטו נישט קענען טון, ס'וועט שרייען אלץ והיה ה' למלך על כל הארץ, אבער דעמאלטס וועט מען זען די גרויסקייט פון די זאך, דוד המלך זאגט שלמה המלך איז די צוואה, שלמה המלך איז געווען דער קיסר פון די וועלט, דוד המלך מערקבע פון אים איידער ער גייט נסתלק פון דער וועלט, דער הייליגער דוד המלך זאגט צו שלמה'ן, ביי דיין טיש וואו דו עסט עסן, וויל איך אז ברזילי' הגלעדי און זיינע קינדער זאל זיצן ביי אן טיש. ווער איז געווען ברזילי' הגלעדי? ער איז געווען א דארפסמאן. א דארפסמאן! פארוואס? זאגט ער, ווייסט פארוואס? זאגט ער צו שלמה המלך, ווייל בזמן דיין ברודער אבשלום איז מען נאך געלאפן מיר צו הרג'נען, ווער האט מיר מקרב געווען, ווער האט מיר אריינגענומען, ווער האט מיר געגעבן, דער ברזיליי הגלודי, וויבאלד אז ער האט מיר מקרב געווען ווען איך בין געווען אין אזא מצב אנטלאפן פון מיין זון, זאלסטו נישט פארגעסן ער זאל זיין מעוך לשולחנך. חזל ברענגען אז די אז קיסרים זענען געקומען זעהן פלוצלינג זיצט עפעס א דארפסמאן דא ביי די דאס איז ער געווען האב איך געזאגט די זעלבע זאך אז מען מקרב איצטער א אידן דער אייבישטער ווערט נאכגעלאפן פון זיינע קינדער אז א איד זינדיגט איז ער מצער די שכינה דאס הייסט אז די די קינדער פונעם אייבישטער לויפן אים נאך חס ושלום איך וועל נישט זאגן וואס, יא, אז מען אז מען גייט קעגן וועגן, איז אויב ס'קומט א איד און ער מקרב די קינדער, דאס הייסט א מקרב דעם אייבערשטן, אין אזא צייט וואס זיינע קינדער גייען ארויס קעגן אים, קומט איינער און ער איז אים מקרב, ער דרייט איבער די קינדער ער זאל זיין גוט מיטן טאטן, זאגט דער אייבערשטער ווען משיח העט קומען, זיי וועלן זיסן מיין טיש, ווייל זיי האבן מיר מקרב געווען אין די ערגסטע צייט וואס איך האב געדארפט אנטלויפן פון מיינע קינדער, איך האב נישט געוואוסט וואס צו טון מיט מיינע אידישע קינדער, און זיי זענען געקומען זיך מקרב געווען זיי זאלן זיצן ביים טיש. א גרויסן שקויעך צו נאמבער וואן צו הרב גראסמאן פארן ארויפקומען אויף די פאדקעסט, ער איז זייער זייער א ביזי מענטש און ווי עפרישיעט איט, שקויעך הרב גראסמאן, אוואדע און אוואדע מוז איך אויך באדאנקען זיין אייניקל ר' דובי העניג פון טשיינע וואס איז שוין געווען אויף טיף טיף פארן העלפן מסדר צו זיין די אינטערוויו, אויך מוז מען באדאנקן אלע צוהערער עווערי סינגל וואן אוו יו, די וואס הערט אויס און די וואס וואטשט די פאדקעסט, בפרט איך וויל שיקן א ספעשל שאוט אוט צו אלע חברה וואס הערן אויס און וואטשן פון ארץ ישראל, איך בין לעצטנס געווען אין ארץ ישראל און ס'קומען צו צו מיר אסאך יונגעלייט און בחורים וואס זיי הערן עס אויס, איי עפרישיעט יו, שקויעך לאמיר אוודאי באדאנקן אלע ספאנסערס, סיי לולעכעס און סיי מפואר, און סיי וועבער טארס, און סיי קאזין יצחק פון סאוטסייד סמאוקהאוז, און סיי ר' מענדי ווייס פון דזשוירייד, און אוודאי און אוודאי לאקזשערי פאר טשעריטי דאט ארג סלעש זייענס ווי מען קען באקומען טיקעטס צו א גורל פאר א ביוטיפול וואקעישאן צו איטעלי. לאמיר באדאנקען די בורא כל עולמים, טענק יו השם פאר די זכות צו קענען מהנה זיין אידן יעדע וואך מיט טיף טיף, טענק יו השם פאר אלע גוטע זאכן אין אונזערע לעבן, און אוודאי און אוודאי מוז מען דאנקען און לויבן די אייבערשטער אז ברוך השם מען זעט ניסים ונפלאות אין ארץ ישראל, די אייבערשטער זאל העלפן ווייטער אז אלע אידן זאלן זיין סעיף און סעקיור, און אלע אונזערע אויבן זאל מען אפווישן פון די וועלט, עס זאל זיין שלום ושלווה פאר גאנץ כלל ישראל און פאר די גאנצע וועלט, און משיח זאל שוין קומען, טענק יו, א גוטע וואך, בשורות טובות און א פרייליכן תמיד, וויל סי יו סון.